Birraanis ka asirraa gad ergee micoo ilaa adini gad ergeef Abrahaamiif birraadha. Haafas Abrahaamiif birraan halkanii guyyaa za'a 24 maal akka akka ma- maal irratti waadaa si galchine maal si warjee waadaa si galchine. Birraamoo Eh. akka citee Ibrahim fuudhuus fi fuudhuudha basaa addaan haa baasuun barbaade. Addaa si baasu.
Ati amma Abrahaam akka fuudhuuf akka fuudhin adda adda baasuu hin jedhe. Aywa.
Akkami fuudhee eessa fuudhee eenyu fuudhee akkami fuudhee maal irra fuudhee illee si dhiisee si fuudhee Birruma san silaa gaafatte kana quba qabdi. Eh, Wanni jaalasa silaa shakkiteef sanii. Eh, bultiin ta'e di- diigamtee jirti. Bultii namaa laaqee bultiin ta'e diigamu jirti. Eh, Ati hin beektu malee bultiin ta'e osoo ati bultii duniyaa faan seenin laaqamtee jirti.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Daawwattoota fi hordoftoota kan qaalii gaggaarii kan biyya keessaa kan biyya alaa kan fagoo kan dhiyoo. Arraas gaa akkuma nuti isinii deebinee jirra. Eenyu bira deebisan jechuun keessan irraa arra gaa hundumaa iftu argamna. Iftu bira deebina iftu gaa amma eh, wanni isii bira na deebisee inshaallah wal faana itti fufna. Mee salaama irraa fudhatu.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ashama harka fuune hordoftoota fi kabajata asaantii wuud akkam nagaa Nagee. jirtu Fayyaa.
akkami dhufte gaa mana kana Mana kee kana wanni na fide Hmm. waan ajaa'ibaan na fide. Arra. bilbilli yeman keessaa isinit dawwalmaa jiru mana qabbooti hin dhaqina obboleettii akka tefiif jettu hin dhageenyeeti Obboleetti firaa rukta. Biraan Obboleetti firaa ruktaati. Wanni na fidu birraa ooroo TV ajaa'iba moon. Birraa Oro TV maal siin jechaa jirta? Birraa moo?
Ee. Birraa waanuma jiraa jeeree. Maal si maal wanni jiru maal maal maal wanni jiru maal inni siin jiru maaltu jira jira jira siin ja'ee si si Jiraa si bultii namaa seenee bultii namaa laaqee bultiin tee diigamu jirti. Ati hin beektu malee bultiin tee osoo ati bultii duniyaa faan seenin laaqamtee jirti. Duniyaan waan kana quba qabdi. Wanni jaalasa shakkiteef sanii. Eh, bultiin tee di- diigamtee jirti. Aywa. Eh, maaltu diigame bultii tee? Bultii deemu.
Mm. Yaa, Silaa isma san gaafattee birri natti dhalaa kennaa miti. Jechuu kiyya.
Ifiifuu kam diigamtee akkam diigamtee akkam godhee jee gaafachuu isaan gaafachuu hodha dhuftee na gaafatta. Sana osoo hin ta'in birraan kun Abiraam fuudhee siin jee. Aywa.
Akkami fuudhee eessa fuudhee eenyu fuudhee akkami fuudhee maalirra fuudhee illee isi dhiisee si fuudhee birruma san silaa gaafatte natti horeeti. Birruma sanii yoo silaa kan waan kana cufaa hoo haa godhu jiru birruma sanii waan ajaa'ibsiis ta'u. Tasanii Allahu alam dilii sun sanii isaa Allah waan ta'ee. osoo hin taane birraa jechuun fattaadha maaliif Eh, birraan wannummaa miciyoo sanii wajjin miciyoo inni silaa Abiraam fuudhe sanuu si- si galee kanaafuu birraan kun si galee ka harka keessaa qabu Abrahaam kanaa ka fuusaa jiru ka miccoo asirraa fuudhee gad ergeef adanitti sele ka fuudhi je'eenii isaa wajjin wal mari'atee wajjin taase isuma birruma kanaa ati kami birraa amantee isaa kanaa waadaa galte. an an rabbi gaditti ilma namaallee nama hinaa jedhanii mush nama hunda nama nama tokko tokkoo nama tokko tokkoo nama nusaan Tokko tokkoon san birraa irraa tokko jechuudha.

Addaa naa baasuun barbaade. Addaa sii baasu.
Ati amma Abrahaam akka fuudhuuf akka hin fuudhin adda adda baafachuu feeta. Ayyo. Obboleettiin maal isin jette? Irratti waliin jala. Obboleettii wanni jechaa jirtu bara. Obboleessi kiyya fuudhee ni fuudha ni fuusa ni fuusa jechaa jirti. Waay. Birraan immoo hin deebiin. Birraanis ka asirraa gad ergee micoo ilaa adini gad ergeef Abrahaamiif birraadha. Haafas birra Abrahaamiif birraan halkanii guyyaa za'a 24 wal quba wal quba qaban. Wajjin haasofnis. Yaa jamaa haafus istuulaal amma maa fete goojjuu hoosisan keessaa gabbaatee hoottu jetteeni fi shaarra galtee obboleessii mana takka jetteen fuusifne. Laa amma akka godhu deemtu ni beekta amma. Laal birraan ammaan tana seele birraan ati niin amalee tukun seele yoo inni dubbiin tun cuftinu amma insha Allah yoo rabbi jeekaa jaarsa keetii hojii walii galtan tura keessa. Sele achitii hanammoon suutatti keessaa nama baafte. Yoo dubbiin tun cuftinuu deemtee deemtee deemtee birrarti hin deebiin sele tuunarra jee. Birraan nama nagayaati. Nama nagayaati.
Birraan nama. Daawwattoonni illee birraan san faradduu siif dinaa warri waliin fixe birraa birraan isin bira nama faradduu fakkaata malee birraan nama nagayaati na biratti. Waan ajaa'ibtu. Keessaa dabalee iccitii Ibraahim ta'an naa baasnaan. Nama nagayaatii miti biraan obboleessa kiyya abbaa kiyya.
Yaa obboleettii dhageeffadhu duraanuu gaa namni beeki fa- fago- fagootti gaa- ijji gaara duubatti waan agarre Ayyoo. ta mutaalif keessaa guran jette. Laa- Ati ati immoo gowwa asuma taa'iti birraa qiccitii naa fidi jeeti seeree afaan qonyee irra kaa'e taa'i. Tamam. Na- Naa fidee. Maal sii fide isaa isaan sin jechuu Ati amma maal dabarfattaati. jechuu maal jechuu keeti?
Bir- Maasa si qaadamo maasin maxxanamo maaliif waa dubbii hundas himamo maas bira dhufaadamo otoo aara kamtu si qeesi naaf hin galle. Aaraa miti an waanuma deemu jiru kanaan waanuma deemu jiru kanaatu ka- garaa na- garaa na balleessanii si ati akka isa kanan amanne akka isa kana ka amma booda ka waan kana naaf jettee isa kanan amannen birraan kun si galee akka

Iccitii ajaa'ibaa sirraa baafachu deema. Micoo Yaa. ami- a- bara amma birraan ni mi'a. Micoo gaafa kaasii fi duniyaan tumtan sana as baasii inni inni wanni si keessa baa iccitiin si keessa si- si himee jirus. Ayyee. Tamam. Ni muree At- keessan waan gowwaa. Iccitii san amma ati wanni wanni birraan akka deebee footoon si fida. Isaa fuudhee murtaakii takkitti si agarsiisin jiru. Iccitii micoo sanii akka ati as baastuuf waan ijaarsitu. Male ati haddaa mee birraa kunoo kasitti siif haa fiduu micoo. Hayyee anis guyyaa inni sila waa'ee jaarsa kiyyaa nas baasee anis micoo intala Oromoo as baasuun kiyyoon oola immoo micoo asiin baasa. Yaa. Laakiin dura tiyyaa as baasu. Yaa. Ichittuu birraan birraan kana laalu jiru. Tamaam. Naaf dawwala arbu shiriin sa'a na gaggaafata akkami jirtaa maali jirtaa na gaafata bilbilaa wajjin jirra. Ee hinaaffaa irraa akkami jirtaadha?

Jaartiin tee yoo fuudhe isin jettee hoo tarra jaartii irra fiddu san jaartii tee ni caalti.
Jechuu kiyya laala waan jettee Oromoon beekta jaarsa jaartii manaa baasaa jettee Oromoon. Ayyee. Jaarsaas eh, jaartiis Ayyee. jaarsaa manaa baasaati. Sanii Kun booda duraanuu manaa kun baasa. duraanuu laal maakmaasa Oromooti maakmaasa hayyoota Hambaan keenyaati. ammaa sayyoo tasanyaatti fuudhi jee marraan baasnee bar deemaadhaaf

Fuudhuu isaa kana mirkaneeffattanii waan ijaan agartan ni qabdanii. Sabirra- Walaa isinii walaa obboleettii sanii ta'e akkasitti xiiqitti jettu qilleensan irraa wa- waan agartan ni qabdanii ijaan. Inni ollaana kanarraa mamnuma inni kunis yoo nama ta'e ol beetanaan fuudhee maa isin hin jenne bilbilaa kun kaasu ta'a Ya- adda adda walaa ol beetanaan. Yaaboo iftuu taa'imoon dubbiin tun immoo guyyaa harkarra naa- harkarra si haa dhufu gaa.

Abbaan fadhe tamaam abbaan fadhe adee fi fi beekata. Annan maraachina. Ani bara ammaa abdii fi jidhiin si ginni seenne bara ammaa. Akka Ani isin dubbii naa abdii- jettan ati Amma- mallaanii fudhatanii bar fuudha dirqiin fiddanii mana keessan haqoon tunuu akkaan waan nan karaa akka isin alan baane qalbiin si alan baane akka isin arii Haa amma qalbii teetee alatti jiraati. ammoo Eh. qalbiin tiyyaa salaan jirtu. Duba Akka qalbiin isin na teela. goraa jirtanii kanaa bar. Akkam.

Isarra siin ja'a muushan waan inni isa dubatti lafa dooraa deemu miti. An fattaalummaa akkasitti hin qabu. Hayyee fattaalum toluma fattaaluma takka nama boodaa dhufanii namarraa haasawanii Na dhageeffadhu si minuma. Birraa as fideetiin tamaam birraa harka birraa wanni as Abiraahimiin suuraa jaartisaa ta'inni fuudhu deemu sii fida. Ibraahim akka fuudhee citti jira sii baasa siin jiru.

Iftuun jars duniyaati hicitii duniyaan dhoysite yalaa himaa jirtii faradduudha. Sanmarra dhaabbatee tinninis jaa. Anis taane mugaa. San waan hin raayimee fi qabaabar. Laal ati amma amma ati dhageeffadhu. Ani san qe'een sun naa fiduu ictii na waan waadaa naaf inni olii galaan qawaan hin jeesaa naa fiduu takkatti anis ni mukaatan. Aha waan mee Abrahaam akka fuudhe mee obboleettiin kun obboleettiinu obboleettiin saatu sele Abrahaam

Waan ajaa'ibtu Faaxumaan duraanii si kadhattee seelee si kadhattee dadhabdi Ayyee. seelee amma immoo birraan seelee micoo isaatu asii gad erge micoon duraan as keessa wal jaalatan takka jee Ayyee. talammadaati Ayyee. inni fuudhee jira Faaxumaa jechaa jirti ni beekama maa fuutee miidiyaa irraa dhabamtaa miti seelee micoo sanis qabiti mana kiyya fidi jechaa jirti inni maal fidde jedhanati. Akkam taata? Ayii, waan hin qabanne maata. Jaarsa kiyya yoo namni fuus, yoo faaxeen fuusifte, yoo duniyaan fuusifte, yoo birraan fuusifte, yoo ati fuusifte guutuun keessa yoo ta'e isin agartanii fi is- qotaa teessanii fuudhe haala wasaara. Yoo ammoo jaalatee fuudhe, yoo namni fuusise akkanatti yaa baasu anaa beeka. Yoo namni fuuse. Inni kiyyuma.
Ee. Yoo namni jaalate, yoo namni fuudhe, yoo inni fuudhe. ee, yoo inni immoo ifi jaalatee fuudhe iftuuti jaan sis ni fadha sis ni fadha jeessanis haala wasaara. خلاص akkas Eh.
amma ati alaa kullaala eh, boru Eh, seele dandamtee boru diine. boru seele birraas seele faaxumaas seele isaan lamaanuu seele isaan hojii taa'ee maree seele si fida eh, inni gaa eh, fuudhe iftu tiyya waliin jiraanna sin jeetti hayyamteef garaa sabbataan hin hedduuti waan. Yooniin siin jee fi jaalatee fuudhe. ifi jaatee nun fudhee isini jarti janis jarti anis siin fadha jarti jenaan jee aala wasaala yoo immoo faaxee fi ka duniyaa fi isin xarro jettan kana namni fuu isa kana diiraa baasuu anaa beeka isin dhalaana hin nadhu Iftu diine insha basara Allah na dhiisa eh, viidiyoo eh, har'a asumatti isin dhaabbanne daawwattoota bartoota keenya iftu waan jechaa jirtus kana ani immoo birraatu eh, waan kana irratti hojjechaa jiraan jaa Eh, birraas walumaanii agarra Birraa wanta inshaalla takka isaa Eh, birraa inshaalla walumaan agarra Birraa kan birraas isaan buruus buruu fideetiin birraas bira taatee inshaalla rabbi wajjin hanga viidiyoo biraatti walitti chaanuu assalaamu alaikum warahmatullaahi